Shalom, selamat pagi, selamat betemu dalam pengasih Tuhan. Sekali agi pagi tu kitai deka gempuru online. Nama berita kitai semua? Muji Tuhan, kitai deka nyerahka gempuru kitai pagi tu ngagai jari Tuhan. Aram kitai sama datai ngagai Tuhan dalam sampi. Apai Allah Taala kami ti di surga kami muji kami mesai ke nama nuan sekali agi Tuhan kami datai engkai nuan pagi tu kami nyerah ke setiap ruang bilik ti bisi enggau gempuru pagi tu ngagai jari nuan Tuhan lak ka Tuhan kami nyembah nuan kami deka nyembah nuan dalam dalam roh enggau pemendah oh lak ke roh puji. Diturunka nuan lepas tiap iku kami Tuhan ngambika kambing-kambing deka ngasaika pagi tu. Sekali agi, Tuhan Jesus, Roh Kudus nuan bisi enggau kami ditu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami besampi serta minta semua tu. Amen. Kita deka muji Tuhan.

Ku nuan. Haleluya. Oh Tuhan, kami dah sedia deka ninga ke jaku nuan. Laka nuan Tuhan jaku nengah pastor ti deka bekunsi ke jaku nuan pagi tu. Nya ke setiap iku kami ke ninga ke jaku nuan pagi tu Tuhan, pengarap kami deka diangkat. Oh kami deka nyadi teguh agi di dalam pengidup kami di dalam rumah tu. Terima kasih Jesus. Di dalam nama Tuhan Jesus kami sampai serta minta semua tu. Amen.
Selamat pagi. Puji Tuhan. Temu baru dalam pengasih Tuhan online. Puji Tuhan, ke kitai agi ulih begulai di dalam pengasih Tuhan. Nyadi rambai Jaku Tuhan tauka tema eh kenang kitai pagi tu iya nya pendiau hari ti ka datai. Nya pendiau hari ti deka datai. Nya pendiau hari ti deka datai tu nyengkaum baka ni ku hari-hari ti ka aaa endur kita idup ya pengila lusa ya ti taun nyin taun ila ya ti pengudah nya. Iya datai ka kitai betemu enggau Tuhan, nitih ka semaya Tuhan. Jalai nya meh kitai ngambi teks tu ari uhh Daniel pasal dua belas ayat satu ngagai ayat empat. Nyadi bacha iya munyi tu. Tu melikat nya bejaku, Lebuh maya nya ila, melikat Mikael ke nyaga bala nuan, deka pegari. Udah nya penusah ti besai deka nyadi. Nadai penusah. Ti jai agi ari nya udah kala nyadi kenyau ari penumbuh bansa ti terubah menya. Iya lebuh maya nya ila, semua orang ari bansa nuan ke bisi nama ditulis dalam Bup Allah Taala deka diidupka. Kitai iya meda ditu bekeni ku pendiau ari ti deka datai. Iya bekeni ku aaa maya nya ila. Nyadi Nabi Daniel tu iya orang ti iya udah.

Pagi tu kitai mega di peransang ulih Jaku Tuhan iya aba Daniel pasal dua belas tu ayat satu ngagai ayat empat. Kitai meda ayat satu tu iya ku nabi Daniel maya nya ila. Kitai bisi perang ne laban ditu iya madah ku malekat nya bejaku lebuh maya nya ila malekat Mikael. Iya malekat Mikael tu iya nya malekat ki perang. Iya malekat perang. Iya ti kitai belajar ke iya aba endur bukai di dalam Bup Kudus. Nyadi. Melikat Mikael tu lebuh maya nya ila nyaga bala nuan, ku iya. Reti iya nyaga orang ke arapka Tuhan. Nyaga orang ke udah dipilih Tuhan. Iya maya nya deka datai ngagai pengidup kitai. Iya utai deka datai nya tadi enti bisi perang. Iya tentu bisi penusah ti besai iya deka nyadi iya di dalam pengidup kitai. Iya ti kitai meda dalam banca kitai nya. Udah nya penusah ti besai deka nyadi. Iya tu fenomena ke biasa. Iya pengudah perang iya Ti kitai macha tu, utai ke deka nyadi iya nya penusah. Penusah tu ditangkanka leka jaku penusah besai ti deka nyadi. Iya nadai penusah jai agi ari nya udah kala nyadi kenyau ari penumbuh bansa ti terubah menya. Nyadi tu utai ti deka nyadi dalam pengidup kitai nya. Nya alai lebuh maya covid nine tin tu kitai diperasang diperansang besampi kitai diperansang begulai diri sebilik. Kitai diperansang ngaga alta tauka rumah sampi. Aku amat muji Tuhan. Iya nama kebuah lebuh kitai beratika utai ti deka datai di dalam pengidup semua kitai menyadi. Utai ti deka datai ngagai dunya tu iya nya. penusah besai. Iya enda kala udah nyadi iya reti iya lebih besai agi ari semua penusah ke udah dibacha kitai dalam Bup Kudus deka nyadi di dalam pengidup kitai. Tu nabuat nabi Daniel. Nyadi semua nabuat nabi Daniel udah dikamatka magang di dalam Bup Kudus. Nyadi tu mega siti ya rambai jaku ti ngasuh kitai siap sedia. Siti leka jaku ti meri kitai Wan ning tumu ya serin ya baka a wan ning senami ya bisi tanda nyadi semua tanda tanda tu dah nyadi magang nyentuk ka covid sembilan belas tu siti utai ki ya sebaka enggau penyakit sampar dulu kelia ti nadai ubat mega ya. Tang nekeni ku penyakit tu iya ulih diseliahka bansa orang ke udah dipilih Tuhan sida iya ngaga tanda iya mua pintu sida iya dichat enggau darah Anak Domba. Nyadi mpi nya mega kitai kemaya hari tu menyadi iya lebuh kitai diasuh ngaga alta di rumah, diasuh ngaga rumah sampi, diasuh besampi diri sebilik. Kitai nya seolah-olah iya nanda mua pintu kitai enggau darah Anak Domba mega, iya nya darah Jesus Kristus ke udah mati atas kayu regang. Darah yakin sambur nya ya ti ulih nyelamat ke kitai menyadi. Ya laban semua mensia udah bedosa. Nyelai nya kebuah kitai perlu ya kitai beguna ke genselan ya darah anak domba ti diturun ke ari surga nyin iya nya Jesus Kristus. Ukai semina nya aja rencana Tuhan, ku iya. Emanuel, Allah Taala nya deka enggau kitai dataika pengujung dunya reti iya sampai sehari tu. Pegila lusa enggau semua hari ti ka datai deka ditempuh kitai. Begulai enggau Tuhan ti kitai mengkang arap ngandal engkah pengadang kitai aba Jesus Kristus ti Penebus enggau Juruselamat kitai. Amin. Nya alai warning tu kelimpah ari ke madah ke utai te ka datai enta di ya perang nya ya laban melikat Mikael tu melikat perang jadi kitai Ed nemu dia bisi kelu petunjuk ngagai kitai iya nya perang deka nyadi. Ya perang deka nyadi di dalam pengidup kitai. Nama kebuah perang deka nyadi iya nya perang Tuhan. Ya ti kitai meda. Nya ti kitai meda udah nya ku iya nadai penusah ke jai agi ari nya udah kala nyadi kenyau ari penemu bansa ati terubah menya lebuh maya nya ila ya semua orang ari bansa nuan ke bisi nama ditulis dalam bup Allah taala deka diidupka tu siti Mega Wah Ning harapan ngagai kitai. Ai siti kelu harapan ngagai kitai, kitai meransang diperansang besampi, diperansang ngaga alta, kitai diperansang sekumbang ti diau tu iya besampika iya ruang bilik kitai minta jaga Tuhan minta lindung Tuhan. Iya kitai enda kitai meda. uh, Mazmur 91 nyadi ke ayat uh, ti cukup dipilih maya tu uh, kita meda di ayat 91 tu tang ngi dunya utai ke nyadi nya covid-19 tang ngi Tuhan utai ke dikena kita nangkup nya iya nya Masmur semilan puluh satu ya dikalih ka ya angka nombor nya ya semilan belas semilan puluh satu ya dengkah satu nya ke belakang ya nyadi masmur semilan puluh satu nya nyadi ka jaku Tuhan ti cukup cukup ha, meri kitai harapan sekumbang kitai ke ha, Ngelama tu, nya sekumbang kitai ti tangguh jamah penyakit ke chukup bisa enggau ganas tu. Nya kitai meda ba ayat dua, Mayuh sida ke udah mati deka idup baru. Maya nya iya lah, iya sekeda deka idup belama iya. Bisi idup baru udah nya lebuh maya nya penghakiman nurun, pemerinsa nya nurun. Sida iya enda laya nadai nama dalam Bup Kudus, dalam Bup Allah Taala nya tadi ti kitai meda ba ayat satu. Iya ki bisi nama ditulis dalam Bup Allah Taala deka diidupka. Atu orang ke idup nyadi. Nyalai bebendar la kitai sekubang tu ngiga Tuhan ukai semina kitai takut kena rampit penyakit tu tang kitai takut enggai ka nama kitai enda di tulis ka atas tau ka dalam bup Allah Taala nya laban bisi maya tutup ai ti kitai meda lagi. Iya bisi maya tutup bup nya. Iya nadai endur nulis agi, nadai awak agi. Nya alai baka nanas meh kitai wai. Iya ngintu pendiau diri. Iya taja pun penusah bansa nya deka nuntung kitai ila tang kitai nemu kitai mega diberi warning uhh harapan. Iya warning pemenang. Iya ti kitai meda. Iya munyi ke aku nganu kitai, kitai lebih ari pemenang. Nama kebuah? Laban Jesus Kristus ti udah ngalahka ai kuasa iya, semua kuasa iya udah dialahka iya lebuh Jesus di atas kayu regang, kitai meda. Iya udah nanggung semua pemedis kitai, iya udah nanggung semua penyai kitai. Iya ti kitai meda ba ayat tiga, Bala tuai ti bepenemu. Dalam, iya reti iya kitai ke ngiga penemu dalam tu reti iya orang ke nemu jaku Tuhan. Nya penemu ke pemengabis dalam laban iya ditulis di dalam Roh Kudus. Iya nadai bup di dalam dunya tu ditulis ngena kuasa Roh Kudus, semina Bup Kudus aja. Ya. Nya alai menyadi ti dikerinduka Tuhan, bala tuai ke bepenemu dalam deka manchar baka penampak langit. Iya reti iya kitai terang. Nama kebuah laban Jesus nya Raja terang. Iya terang, penampak. Ya kitai baka penampak langit. Iya reti iya ti langit tampak. Iya dia enda ka ujan. Iya dia enda ka pudi. Iya dia tadi lantang. Iya hari manah. Reti iya Kitai nya enda manjarka pemanah penampak entadi pengelantang iya lalu sida deka ngajar orang ngereja utai ti ngena. Enda kitai ninga ajar Jaku Tuhan aba kitai nyeliahka penyai, aba kitai anang nitihka jalai, nitihka peneka kitai empu, anang mega nitihka peneka dunya. Enda kitai lain ari orang dunya. Nama kebuah laban kitai bisi jaku Tuhan ke lalau tegau kitai menya ni? Nya alai penemu dunya lain ka kitai meda. Ya, nya alai kitai meda ditu ya sida ke ngajar orang ngereja utai ke ngena deka manchar baka bintang belama-lama iya. Haleluya! Gaga meh kitai besaksika nama Tuhan. Gaga meh kitai nusui jaku Tuhan menyadi. Gaga meh kitai, ya, ngena leka jaku ti manah, ya, diguna kitai, ya, lebih agi lebuh kitai enti tadi. Madahka pengidup diri iya. Puji Tuhan aku tu ai gerai. Pia ku kitai. Ya kitai ngena leka jaku ti ngerai ke kitai. Ya mayuh kitai iban ne lain amat bejaku. Ya enti anak kitai enti tadi gemu, enti anak kitai enti tadi manah. Nadai ti ngenyai gamal anak tu deh? Nadai ti ngenyai gamal sulu tu deh? Ni ti sulu, ni ti jai. Nya kitai enda nemu leka jaku ke disebut kitai. Nya nyadi enggi Tuhan enda bansa nya. Iya orang ti ngajar orang ngereja utai ti ngena tadi sida iya deka manchar. Baka bintang ti belama iya. Iya reti iya bisi upah lah kitai tu menyadi. Iya bisi upah meh. Ai ukai kitai rugi pia ngapa kitai bejalai nginjil, kitai bejalai nusui ke jaku Tuhan. Enda. Kitai diberi harapan malam a pagi tu ai menyadi. Ai kitai meda ayat tiga tadi. Ai orang ke ngajar a orang ngereja utai ke ngena tadi deka. Tampak baka bintang belama-lama iya reti iya enda padam. Enda padam. Tampak belama. Ya kitai meda ayat empat. Ku iya bejaku enggau aku, Nya alai, Daniel. Tutup bup nya. Iya lalu lekat kechup tambit ba iya nyentuk ngagai pengujung dunya. Nah. Tu mih maya ti iya enda disadang kitai. Nyadi lebuh awak kitai ulih besampi, lebuh awak kitai ulih begulai, lebuh awak kitai ulih muji Tuhan, lebuh kitai agi gerai, lebuh kitai agi ulih duduk, lebuh kitai agi ulih bejalai. Iya kena semua awak nya. Ngemesai ngemuliaka nama Tuhan. Jalai puji Tuhan menyadi. Ya laban bisi maya bup nya detambit eh kitai ngereja pengawa eh nadai nguna agi. Ya laban nama nadai nu nulis agi. Bup nya deka dibuka lebuh penguju nunya ila. Penguju pengidup kitai weh. Nyadi diatu meh kitai ngerejaka awakka nama kitai dipasukka dalam bup nya. Ngepum ku jaku kitai Iban, peminta. Iya minta ngagai Tuhan kitai weh. Ya, baka kitai ke minta perujik. Kitai minta pengasih Tuhan nurun atas ruang bilik kitai awakka ruang bilik kitai selamat. Awak ke ruang bilik kitai manchar terang. Iya ukai manchar utai ke jai. Iya ukai ngerampit orang pasal utai ke jai. Tang kitai mancharka penampak Tuhan. Mulia Tuhan nyertai kitai. Nyadi perang ti ku aku tu ti kitai meda maya nya kitai deka dituntung penusah besai. Reti iya kitai sigi nemu utai tu sigi amat deka nyadi ba pengidup kitai. Iya lambat laun sigi deka nyadi. Iya laban udah ditelah nabi. Ya Nabi Daniel lebih agi nabi ke sidi. Ku iya, Malekat Mekail deka nyaga kitai ti arap ke Jesus. Iya apin kala penusah nuntung mensia ngemalat tu kenyau ari penumbuh dunya kelia. Kitai meda pemesai penusah tu. Ya ba ayat dua, sida ti arap ke Jesus Kristus ti udah deka, eh, ti udah, eh, Mati deka di idup baru sida iya. Kitai meda ba ayat dua tu. Sekeda deka idup belama iya, lalu sekeda deka dipecat belama iya. Orang ke enda arapka Jesus Kristus tu deka dipecat. Iya lah itu kitai meda. Nyadi ba ayat tiga, bala tuai ti bepenemu dalam deka manchar mega penampak langit. Iya bala orang ke ngajar orang ngereja utai ke ngena deka manchar baka bintang belama iya. Nyadi nabi Daniel deka nutup bup pengidup nya lalu disil lalu dichup tambit. Disil, chup tambit, enda ulih buka. Datai ka penghujung dunya ila mayuh orang masa ujang ka maya nya ka ngiga nadai temu ka iya laban diatu meh maya Tuhan semak kitai. Kitai ke jauh ari Tuhan. Kitai ngenyauh ke diri ari Tuhan. Iya Tuhan semak ngagai kitai menyadi. Perintah da meri kitai awak begulai diri sebilik besampi. Besampi kitai. Begulai besampi kitai enggau nangka Allah ti kitai meda ba Daniel pasal semilan. Semua propesi, semua nubuat nabi Daniel udah amat nyadi mega. Ya, kati ku tu pengujung dunya? Engka kitai nanya. Ai ti kitai kita nanya pastor? Ai jawab aku bedau. Iya bedau. Laban tu semina penusah pengidup kitai. Bedau pengujung dunya. Nama kebuah bedau? Laban pengujung dunya iya kitai deka merintah seribu taun. Iya sebedau iya Tuhan eh, nyemaya kediri ka datai. Iya taja pun iya udah semak, iya tang Bedau iya penguju dunya, iya kitai diberi iya kesempatan. Iya kitai meda ba Hebrew dua belas, iya nyaut kitai, nyaut pasal sembilan nya tadi, nanya ti kitai nanya kati tu penguju dunya. Iya tu semina wan ning mandangka kitai utai ke deka datai. Nya penusah ti deka datai. Hebrew dua belas tu nangkan kitai anang nulak pengasih Allah Taala. Ya, nya kenang di dalam Hebrew pasal dua belas. Ya, lalu selalu ngelantangka ati Tuhan, eh, Allah Taala ti Apai kitai. Nya seruan ya Hebrew dua belas ngagai kitai. Ati kitai macha semua chapter nya. Iya nya alai malikat Mikael nya malikat perang. Iya perang tu belaban enggau naga enggau sitan ti kitai macha ba Pemandang dua belas ayat tujuh ngagai tujuh belas. Perang tu nyadi di serega tang mega pindah ka dunya eh, tu meh maya penusah besai di dunya. Ya, ku orang putih tadi distressed. Haddan. Ya. Reti iya maya nya chukup tusah. Enda kala udah nuntung dunya tu tusah ke bansa tu. Ngena nya utai ke ka nyadi di dalam pengidup kitai nya. Yang anang kitai meda oh oh asal tiga puluh ai dua puluh ai tiga puluh ya ko kitai nya ngi dunya. Tang telah Nabi Daniel ku iya, Pengudah tu utai ke nyadi chukup tusah ke kitai ti kitai nadai Tuhan. Iya nama kebuah laban nadai penyau. Ti kitai macha. Aba ayat tujuh ya ngagai semilan ya pemandang aku macha ke kitai ya pasal dua belas ayat tujuh perang lalu nyadi di seruga Mikail enggau bala malekat iya beperang laban naga nya. Lalu naga nya enggau bala malekat iya beperang laban Mikail enggau bala malekat iya. Tang naga nya enggau bala malekat iya alah, lalu sida nadai agi endur di serega. Naga ti besai nya, ular ti tuai nya, ti dikumbai Antu tauka Sitan ti nipu semua dunya, lalu dibuai ari serega, iya enggau semua bala malekat iya dibuai ke baruh ngagai dunya. Nyadi tu meh maya kitai tusah menya ni. Laban lebuh Sitan enggau bala malaikat iya dibuai ngagai dunya tu, sida iya ngambi ulih aba kitai mensia. Laban sida iya nemu awak sida iya enda panjai. Kati ku sida nemu laban Tuhan madah. Iya kereja tu datai ka aku datai baru reti iya Jesus ka datai ngagai dunya tu baru ngalah ka sida iya munas ka sida iya nganchur ka sida iya haleluya iya nya alai kitai nemu ditu aba ayat 12 B ya kitai macha ba ayat 12 B tang Naga meh penusah tanah enggau tasik laban Sitan nya udah nurun ngagai kita. Balat pedis ati laban iya nemu timpuh diri iya nyau deka ambis. Nya alai tu utai deka nyadi ba pengidup kitai. Nya alai kitai enda ulih enda bisi Tuhan. Laban maya nya ti kitai nadai Tuhan, sapa meh ti beperangka kitai? Iya melekat mekail. Iya iya madah orang ke arapka Jesus Kristus, orang ke bisi nama dalam Bup Allah Taala deka diidupka Tuhan. Amen. Nyadi puji Tuhan pemerinsa balat nyadi di dunya tang ayat sebelas eh kita meda ayat sebelas darah anak domba Allah eh, Jesus Kristus datai meri kita pemenang. Nyalai arap ke darah Kristus mungkus kita. Maya tusah. Maya dunya tusah. Maya dunya dituntuh penusah baka covid nineteen tu. Darah Kristus mungkus kitai menyadi. Nya sampi kitai. Iya nya kangau kitai ngagai Tuhan. Amen. Nyelai kitai diberi Tuhan pemenang. Laban ku iya aba ayat empat tadi eh orang ki ngajar orang ki iya mai leka jaku ki ngena ki badas ki nyaup orang sida iya deka manchar ka penampak baka bintang. Belama-lama iya. Reti iya enda padam. Endaklah kitai menasa jama penusah ti nyadi ya nuntung kitai. Nyadi terus arap meh kitai wai. Ya, anang mantul-mantul. Anang kakang-kakang. Anang nikal-nikal. Anang lembau-lembau. Ya, anang masau jam. Arap terus ke Allah Taala. Datai ngagai Tuhan. Iya nengah darah Anak Domba Allah Taala. Ai kitai meda. Alai puji Tuhan nyadi. Ke jaku Tuhan iya nya enda buat Nabi Daniel ba pasal dua belas ayat satu ngagai ayat empat. Ai kena aku nyimpul sebedau kitai besampi. Pengidup tauka pendiau iya hari ti ka datai ila iya kitai bisi penusah ke besai. Jadi dalam penusah ke besai ke bansa tu iya orang ke arap ka Tuhan nama kitai ditulis aba bup Allah Taala. Nyadi lebuh bup tu ditambit, seal enda tau dibuka agi, reti iya bisi maya kitai enda ulih begempuru. Reti iya bisi maya kitai enda ulih ngiga Tuhan. Angka bup kudus kitai kini dirampas orang. Angka rumah sembiang kitai kini abis ditutup orang. Nah. Seal bup Allah Taala nya udah seal tambit. Chup tambit ku Bup Kudus dia aba pemandang ka ti kitai meda. Nya alai. Menyadi ti dikerindu Tuhan. Masa depan kitai munyi ki ngenakut ka nya tang nya ukai jaku emba menyadi. Nya nabuat nabi. Desadang kitai. Iya anang nyadang ke utai ke iya munyi ku aaa jaku maya hari tu aaa eh dini bisi utai bansa nya. Iya lalu linggang lingguk kitai. Iya linggang puchur puchur kitai. Iya nadai irau ati kitai. Aaa kitai orang ke macha jaku Tuhan kitai nemu iya reti. Iya nebuat tu. Nebuat tu iya iya nya jaku Allah Taala bepesan nengahka seruan Iya. Awakka kitai diberi tau. Awak kitai diwarning. Awak kitai ngadang. Awak kitai nyendiaka diri, nyendiaka ruang bilik diri, nyendiaka aaa bansa-bansa. Nya alak ke maya utai ke nuntung bansa-bansa enda kala lebih tusah utai ke udah nyadi dalam dunya tu, ku Nabuat Daniel. Kitai bisi harapan nama kitai ditulis dalam Bup Allah Taala. Reti iya, kitai bulih. Keselamatan ti dijanjika Tuhan nengah Anak Domba Allah Taala iya nya Jesus Kristus, Immanuel, Allah Taala enggau kitai belama-lama iya. Iya mega Alpha enggau Omega. Iya keterubah iya enggau iya ke nembuka semua utai. dalam pengidup kitai ba pengidup dunya. Amin. Aram kitai besamping. Allah Taala Apai kami ti di seruga, Tuhan ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus. Apai seruga, pagi tu kami beterima kasih ke pelajar ke udah Meri kami siti warning, Iya awak kami nemu nyendia kediri, awak kami nemu ngibun pendiau diri, awak kami siap sedia nyaga diri, awak kami ngintu diri enggau likun, awak kami nangika semua leka Jaku Tuhan ke udah dituliska, awak kelebuh kami ngasi nangi taluk ngereja ke Jaku Tuhan nya. Oh kami bulih pengidup ti dijanjika nuan Tuhan, iya nya nama kami. Oh ulih pengasih kerunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, nama kami dituliska dalam Bup Allah Taala ti apin ditambit jam tu. Nya alai Tuhan, kala agi Bup nya bedau ditambit, Bup Pengidup nya bedau ditutup, kami besampi Tuhan, Iya beri kami Tuhan Yesus pemerani ati awak kami diperansang. Iya nginjil diperansang kami. Iya nusui ka berita badas tu. Oh diperansang kami ngajar orang. Iya ngereja utai ke badas iya nya ngidup ke diri kitai. Iya nya kitai nyaga diri kitai. Iya nya kitai meransang diri kitai anang nikal kitai. Oh terima kasih apai. Kami muji nuan Tuhan. Beri kami pengering nya. Ajar kami Tuhan awak kami seruran ngibun ati ki liat, ati ki tan, ati ki tegap awak kami enda mantul enda mungkir. Oh terima kasih apai. Beri kami ati ki uh, Berani ati ke tegap, ati ke kerim, ati ke mutus ngandal arap ke nuan aja apai nyadi ke Tuhan penebus ke pengeleppas kami. Terima kasih apai, di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi serta minta semua tentu. Amen. Amen. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.